Мирас һәм бүгенгесе дип аталган конференциягә багышланган булыр. Бүген бездә кунакта, кунакханә сәхифәсенең кунагы дип әйтик, Мәрҗани мәчете имам-хатыйбы Мансур хәзрәт Җәләлетдинов. Мансур хәзрәт, әссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү. Вә галәйкүм сәлам вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү. Аллаһ Тәгалә.
Мөбарәк булсын җома көннәрегез. Әйе, җома көннәр мөбарәк кылсын сезнең өчен дә, безнең өчен дә. Шушы студия сезне күрүебезгә бик шатбыз. Инде менә кичә, ягъни 1 декабрь көнне шушындый матур чара үтте. Аның оештыручылары кем иде һәм ни өчен нәкъ менә шушы тема алынды, ягъни бистә темасы алынды?
Рәхмәт бу сорагыгыз өчен. Әлбәттә, без аны бик күп сөйләп җөрдек, үзебез дә, менә тарих институты кешеләре белән, ректор белән дә. И аннары соң уйладык, әйдәгез бер конференция үткәрәбез дип. Конференция, чөнки бик күп бүген көндә галимнәребез иске татар бистәсе буенча булсынмы, татар бистәсе, гомумән татар бистәсе буенча булсынмы, бик күп кешеләре бар әле бүген көндә дә. Анысын бит үзебез беләбез. Шәхебетдин Марҗани булсынмы, шул аның белән бәйле. Шулай ук гомумән татар бистәсе белән бәйле, Кабан күле белән бәйле бик күп әле теге серләр дә бар, чишелмәгән мәсьәләләр дә бар әле. Аннарысын бит Шиһаб э, хәзрәтнең китапларын да әле барысында тәрҗемә ителмәгән. Ягъни э, эшләребез бик күп. Әле бөтенләй бөтен нәрсә ачылып беткән, бөтен нәрсәне беләбез дип андый юк. Менә шул галимнәребез Җыелышып, менә бу конференциядә үзләренең эшләрен менә монда сөйләделәр бу конференциядә. Булса менә мәчетләр буенча, биналар буенча, иске биналар буенча, мәчетләр буенча, андарысын менә шул Әби патша заманында килгән, ничек карап киткән ул шул бистәне, ничек анарга ошаган, ничек аның күңеленә киткән. Күп язуларда, басмаларда бар бит инде. Әби патша килгәч, бу Екатерина икенче инде. Әйләнеп чыккач, татар бистәсен Шундый матур, шундый хушына киткән, шундый ошаган аңа теге матур-матур йортлар, затлы йортлар, буялган кыймалары, капкалары, тәрәзә рамлары теге шундый матур бизәктә яран гөлләр теге тәрәзә төпләрендә инде шулары бик хушына китеп, ул бик шат калган инде. Аннарысын да сораган инде, ярай, сезгә Сорагыз, нинди сорауларыгыз бар? Ну, гадәттә бит инде шулай патша килсенме, хуҗа килсен, президент килсен, сезнең бит инде нәрсә, нинди мәсьәләгез бар, нинди мәшәкатьләрегез бар диеп. Э, менә шунда инде безнең э, андагы абруйлы шәхесләребез инде ялганлар белән сасырарга да э, неужели сезнең сорауларыгыз юк? Юк, бар инде менә бер сорау, безгә мәчет кирәк иде. Ничек мәчет? Күрдең бит инде мәчетләре, шундый матур затлы мәчетләрегез бар, күп бит алар. Алар бит агач, Агач бит биналар. Ну, шуннан алар бит тиз тузалар, янгын була ул вакытта бит теге мондый отопление юк, мич отоплениелары. Ә сезгә нәрсә кирәк? Безгә таш бина кирәк. Салыгыз менә монда төзегез дигән дә Әби патша менә шул ук менә Мәнҗани мәчете беренче анарга рөхсәт биреп, менә бу беренче мәчет Мәнҗани мәчете төзелгән. Әлбәттә, ул Мәнҗани мәчете түгел иде ул вакытта. Байлар мәчете дип аталган. Байлар мәчете, чөнки байлар акчаларын җыеп, менә шул мәчетне төзегәннәр. Менә шулардан тарих китә. Аннары менә монда, менә бу конференциядә галимнәребез сөйләделәр, Шихаб хәзрәт буенча Шихабудин Мәрҗани килгәч, башка бер тарих башлана бу э, бистәнең, татар бистәнең. Э, без аны э, Стар татар Слобода иске татар бистәсе хәзер дибез, ул вакытта татар бистәсе генә булган инде. Хәзер ул иске татар бистәсе бит. И, э, яңа тарих. Анда менә анда чыккан бойлар. Э, андагы менә бу э, үзенең докладында Радик Римович, бу тарих институтының э, э, директоры, ул э, сөйләде, менә яңадан анда формировалась буржуазия дип, менә бу бойларыбыз, анда хәлимнәребез чыккан. Андагы э, Ул бит бу комплекста менә хәзерге бүгенге көндә ул комплекс аннан затлы шәхесләре без. Хәзер алга таба анда сораулар бар иде инде нинди шәхесләр турында. Алар бик күп анда. Әйтик, менә бу Мәҗәли мәдрәсәсендә укыган, төрле вакытлар, төрле елларда Салих Сәйдашев, безнең композиторыбыз, Язучыбыз Галиан без, Каюм Насыйри, революционер Хөсәен Ямашев, Апанаевлар шунда укыганнар. Күп, күп, күп шул, шул атаклы шәхесләребез. Ул бит безнең тарихыбызда да, татар халыкның да аерым бер махсус өлешендә тора. Менә аларның биография, аларның тормышлары, алар турында аерым әйтергә була. Чөнки менә бу конференция, ул күптән беренче конференция булган иде 2000 елда. Менә егерме ел үтеп, менә бу шундый конференция булды. Э, соңында килештек, бу конференция кирәк икән, чыннан да кирәк икән, галимнәребез эше күп әле. Э, бик күп. Э, бу биналар буенча да, эшләр буенча да, яңарыш буенча да, татар бистәсе нинди яңалыклар көтә, шуның турында да бик күп, бик күп эшләрне сөйләделәр, бик Алланың бирегеннән шөкер. Анда Индус Тагирович та, менә безне Ризакович та, Индус Ризакович та, ул да бик мөһимлеген белгертте, ул да сөйләде, аннары да бик хушына китте, рәхмәт шундый конференция оештырган өчен дип, бу бик мөһим, бик күп нәрсәләр үзем дә ишеттем дип әйтеп узды. Инде белгәнебезчә, Әле конференция турында сүз алып барсак, э, бу 1100 еллыкка багышланган конференция булды бит инде. Э, Мәрҗани мәчете быел тик тормады, шушы тарафтан күп конференцияләр үтте. Бугай тагын нинди темаларга теге кагылып киттегез? Без менә бу 1100 э, еллыгында күп нәрсә үткәрдек. Әле бит әйтергә кирәк, быел мәчетебезгә дә 255 ел бит әле. Конференция бик күп үткәрдек, төрле чаралар. Менә күптән түгел, аннарысын тагын бер фестиваль үткәргән идек. Аннарысы менә булсын, Бишек җыры дигән бер әле бәйге әле дә бар, ул Бишек җыры дигән. Бүгенге көндә бик күп китерәләр. Мөнәҗәтләр буенча конкурс булды. Аннарысын Шәҗәрә бәйрәме дигән. Алланың биргән шикел, тик тормыбыз. Беләсезме ни өчен? Күп бит бүгенге көндә кеше бит ничектер мәчет ул сәждә урыны, әлбәттә. Мәчет тәрҗемә ителә дә, мәсҗид сәждә урыны дигән, әмма ләкин менә безнең мәчетебез фәкать без анда килеп мәчет кенә намаз гына укыйбыз, халык белән мөгамәләдә, халык белән бергдә, берлектә менә бу булсын бик шәҗә. Ул да бик мөһимлеген аны без аңлаттык, аңа аерым бер тапшыру бар иде, сөйләдек бит инде. Бик шәҗә дә кирәк, чөнки Э, балаларыбызны туудан ук тәрбияләргә кирәк шуннан бишектән үк инде әни ни җырлар җырлый әни нәрсә әйтә әнинең теләкләрен бала бит ишетеп үсә бит инде шунда ук шул бишек җыры булсын шул ук мөнәҗәтләр татар халкыбызның мөнәҗәтләре ул бик күп ул онытыла бара бит бүгенге көндә бит татар телен саклыйбыз дип комиссия дә бер оешты бит инде ә менә ләкин мөнәҗәтләрне башкарганда ул арабча да татарча да Менә боларны без алар туплыйбыз, аерым бер китаплар басабыз, шул мөнәҗәтләрне бастырабыз. Мөнәҗәт шәҗәрә, шулай туганлыкны белер өчен Ул бит мөһим әйберләр. Бу бит дин белән кагылышлы, барысы да дин белән кагылышлы. Фәкать бит намаз гына укырга тиеп килеп түгел, әмма ләкин менә бу эшләрдә дә Онытмасыннар үзен нәселен, онытмасыннар. Менә бу тарихыбызны онытмасыннар. Бишек җырлары, мөнәҗәтләр булсын, менә бу чараларны без аны багышлап халык белән берлектә үткәрдек. Бүгенге көндә анарысын, әлбәттә, беренче, икенче, өченче алган урыннар өчен анда бүләкләр, озату бүләкләр бирдек инде. Аллаһның биргән шөкере, кеше кырыйда калмый. Спонсорлар да бар инде, эшмәкәрләр кайберләре киләләр, ә хәзрәт әйдә нәрсә оештырабыз диеп. Хәзер менә әйтергә кирәк инде, менә кичәге конференцияннән соң, Алла бирсә, Алла бирсә, январь аенда, 16 нчы январьда Шех Вәли Мөҗәнин туган көне, анарга багышланган тагын бер конференция үткәрәбез. Алла теләсә, Алла насыйп итсә, беләбез бит барыбыз да бүгенге көндә. Әле өч китабы гына тәрҗемә ителде. Шех Вәлидин хәзрәттән 33 китабы язган иде, әле 30-ы 30-ы тәрҗемә ителмәгән. Аның бик күп эшләре әле тәрҗемә ителмәгән. Тәрҗемә ителмәгән дигән нәрсәдән ул арабча язды. Бөтен э, китаплары араб телендә язган иде. Я хәзрәт, нишләп син араб телендә язасың дисә, татарча язсам, аны фәкать татар гына укыр дигән. Гарәпчә укыганда бөтен дөнья укый дип. Әлбәттә, бүгенге көндә без аны беләбез дә, күрәбез дә. Шиһабуддин хәзрәтнең, мәсәлән, теге морфеология китабы буенча бөтен дини мәктәпләрдә, мәдрәсәләрдә укыту бара. Ул аның китабы буенча. Һәм башка китаплары да аның бүгенге көндә бөтен дөнья буенча өйрәнәләр. Шуны әйтергә кирәк, э, мин Бухара мәдрәсәсендә укыганда, хәзер дә менә күптән түгел бездән бит э, бер э, комиссия барып кайтты, бер группа барып кайтты Бухарага. Шунда кайттылар, ди, эй, ничек алар горурланалар, шәхәп дин мәрҗани бездә укыган дип, аларда теге күп бүлмәсе бар, ана каяу торган, яшәгән, укыган, Һәм менә бездә Шиһаб хәзрәт укыган дип, алар, аларга ул горурлык. Әлбәттә, без дә горурланабыз, чөнки ул безнеке бит инде. Әлбәттә, мин, безнең Мәрҗани мәчете, Мәрҗани мәдрәсәсе, Мәрҗани урамы, Мәрҗани һәйкәле, Мәрҗани йорты шунда бит бер комплекста. Бу безнең э, мирас бит инде калдырган. Бабаларыбыздан калдырган, Шиһабетдин хәзрәттән калган мирасыбыз һәм без аны нинди яхшы рәвештә, матур рәвештә рәтләп, төзетеп, ремонтлап, шул биналарны безнең буынга калдырырга тиешбез. Бурычыбыз шул дип уйлыйм мин. Инде конференция турында сөйли башлаганчы, тулырак дип әйтик, күз алдына китерик, менә Инде безнең тыңлаучыларыбыз, бәлки, кайберләре белмидер. Нәрсә соң ул татарның иске бистәсе һәм яңа бистәсе? Нәрсәгә шулай икесе ике дип әйтик инде, тел белән аерыла? Һәм якынча дип әйтик инде, Казанның кайсы җирләре шул җиргә карый? Мәсәлән, хәзер әгәр дә без темаларга тукталып китсәк, анда кеше аңламаска мөмкин, бу кайсы җир турында сүз бара. Шуңа күрә инде, мәсәлән, Казанга килгән кешеләр Хәтта менә әгәр дә экскурсия килергә теләүчеләр булса да, Мансур хәзрәт менә бу җирне иске бистә дип әйткәне бугай, татар бистәсе дип әйткәне, барып кайтыга дип уйлап куйсыннар шул дип әйтик инде. Рәхмәт, бу сорауны без әлбәттә аны үзебезгә бирмибез, чөнки без беләбез бит инде. Ә менә э, чыннан да рәхмәт, әле казанлыларга гына түгел, туристларга түгел, бит Татарстаннан да килгән э, кешеләребез э, нишләп соң иске татар бистәсе, татар бистәсе, анын ничектер уйламыйлар аны турында. Әмма ләкин аның тарихы бит бик э, бик мөһим. Э, әйтик, э, теге 1552 елга кайта Явыз Иван, Иван Грозный Казанны алганнан соң татарларны бит үзегез беләсез бетерделәр, яннары соң татарлар күчтеләр менә бу якка. Менә хәзер кая иске татар бистәсе, шунда күчерделәр. Бу булак менә Булак, Кабан күле ул безнең бер сыныр шикелле граница булып торды. Бу якта менә Бауман якларында әйтик, Островский якларында анда татарларга яшәргә рөхсәт юк иде. Татарларны менә Булак артына, Кабан күле артына шунда күчерделәр. Шунда татар бистәсе барлыкка килде. Шул барлыкка килде, шунда яши башлар. Бу якка эшкә генә киләләр ди. Яшәргә рөхсәт юк. Һәм татар бистәсе шунда э, төзелә башлады, шунда биналар, э, мәчетләребез, э, э фабрикаларыбыз, төрле төрле эшләр шунда э, шунда матбугат та, ковровый цехларда, э, э, төрле э, маловаренный заводларда татарлар шуны ашап башлады, шунда татар бистәсенә эшли башлады. Һәм татар бистәсе Бу анда күперләр дә юк иде ул вакытта, кимәләр белән йөри иде. Хәтта мин вакытта әйттем бит, Екатерина икенче килгәндә дә ул да кимә белән килде анда. Кимә белән килде, полноводный иде ул вакытта, Кабан күле, Кабан күле менә Булак кимә белән килеп, татар бистәсенә килде бит ул вакытта. Менә шундый, шундый. Аның бер тарихы бар, менә Суконный Сабада, Суконный дигәндә безнең татарларыбыз сәүдәгәрләр иде, Монда кимәләр белән килеп, Солконкада, шунда базарда сәүдә итәләр иде. Әмма җомга көнне кибетләрне ябып, базарларны ябып кайталар иде җомгага. Татар бистәсенә кибетләр ябып. Әмма ләкин анда бит рус населениесе яшәгәндә, алар яшәгәндә, аларга бит ял кенә аларның бит инде чиркәүгә бара торган көннәре. Җомга көне уңайсыз. Китәргә. Алар рөхсәт бирделәр, менә бу Закабанный мәчетне төзергә рөхсәт бирделәр, бер мәчет төзергә. Менә шуны кайтып тормагыз Татар бистәсенә, монда гына җомга укыгыз диеп, менә бу Закабанный мәчет Минем тарихы шулай булды. Анын әйдәш менә бу бу фәнни конференция бу бик мөһим, чөнки менә киләләр иске татар бистәсеннән киләләр. Әмма ләкин анда бит, анда бит йортларыбыз, Апана йорты булсын, менә Болгариев йортлары булсын,

Мөхәммәдия, Усмания, менә бу мәдрәсәләр чат сайын мәдрәсәләр шул бар иде. Һәм балаларыбызны шунда укыталар иде. Аннан соң Ибраһим Юнусов, Ибрай, Зур Ибрай дип танарга әйтәләр иде, бу кушаматы бар иде аның. Ул Шәхәбуллин хәзрәтне чакыргач монда Казанга, Шәһрин хәзрәт укып кайткан шул Бохарадан чакырды Казанга. Аның тарихы сөйләп тормыйм, кыска гына әйтәм. Килгәч әйтте, Ибрагим Юнусов Шәйхелбдин хәзрәткә әйтә, менә бу бинада, мәчеткә күрсәтеп әйтә, бу бинада безне укытачаксың, менә бу бинада, каршы бинада мәдрәсә, монда безнең балаларыбызны укытачаксың, ә менә бу бинада яшәячәксең, дип, бинаны да күрсәтте. Шыкминин хәзрәтнең яшәгән бинасы бүген дә таза сау тора. Без аңардан, иншалла, киләчәктә музей ясыйбыз. Президентыбыз Рустам Нургалиевич белән без аңа килештек, сөйләштек. Ул әйтте, э, команда бирде, әйдәгез моны ремонтлап чыгып, монда музей ачабыз диеп. Э, э, бер фәрман чыгарды. Имән шулай итеп Ибрагим Юнусов Шихабудин хәзрәтне монда китерде. Менә бу безнең бистәбезгә. И шунда Шихабудин хәзрәтне менә шулардан итте әйтә башладым бит инде. Мәдрәсәләребез, фондларыбыз, торак йортларыбыз булды. Апанаев, менә алыйк. Ул Шихабдин хәзрәтнең шәкерте иде. Соңрак кияве дә булды. Кияве дә булды. Да, кияве булды.
Менә шул күп төзегән бит. Апанаев мәчетеме, биналары анда күп бар. Шундый сәүдәгәр Шихаб хәзрәт бик бик дәресләргә халыкны биреп, хәтта Йә, фәкыйрь кешеләр дә бар иде бит, әлбәттә. Алар өчен махсус мәдрәсә төзеп, эшмәкәрләргә әйтеп, әйдәгез акча туплагыз, әйдәгез белән монда, менә бу мәдрәсәдә фәкыйрь балалар, фәкыйрь кешенең балаларын укытып диеп, шуны да ачкан. Аннан бире генә шулай. Карагыз күпме. Анда бит иске татар бистәсен сөйли башласаң, аның искиткеч тарихы да зур.

бүләк иткән җирләр булып тора һәм кемдә кем Казанга килә, ул җирләрне үтмичә китмидер, бер генә дә экскурсия булсын, теге дәүләтнеке булсын, дини булсын, чыннан да Казанның хәтта ки бәлки теге тарихын да шуннан башлыйлардыр, менә бу җирләрдән, чөнки Татарстаныбыз өчен генә түгел бит. Бая әйтә башлады да, аны тулысынча җавабын бирмәдем. Нидән туристлар өчен дигәндә, Гафу итәсез, э, туристлар өчен. Менә туристлар китәләр, э, карыйлар. А, Һәрбер йортта анда теге гомери артыклар тора. Бу Менә йорты фәлән кешенеке, бу шул сорау да бар бу ягъни. фәлән фәлән кешенеке, бу йорт фәлән кешенеке, бу вакытта туган, бу вакытта вафат булган диеп, э, аларның хәтта безнең интернетка интернетка керсәң, анда язылган кем турында. Э, менә э, туристлар килгәндә, әлбәттә, туристлар киләләр бүген бик э, киләр иске татар бистәсен без Рәсәйләргә түгел, чит илләр килгәндә дә корыйлар сокланып китәләр. Кара, нинди йортлар, кара, нинди матур йортлар, кара, ничек бай яшәгәннәр. Ул күренеше бит инде алар нинди бай яшәвешләре. э, нинди йортлар булган, әле без менә арбалар да теге нинди кареталар да җөргән, шуларны да киләчәктә куймакчы булабыз менә монда күргәзмәгә. Менә экскурсия килгәндә, узып барып, менә шуларны карап, хәтта менә э, бер вакыт бәхәс чыккан иде, Шихабуддин хәзрәткә э, һәйкәл куярга. Ну, шәригатьтә һәйкәлләр бит юк инде. Менә монда без аны карадык кайсы яктан. Менә тагын болай. Шәхүгә хәзрәтне без горурланабыз. Да, дини кешеләр бөтенләй инде бу безнең шәхесебез, атаклы дип. Менә совет чорында, әгәр дә безнең Шиһаб хәзрәт Бу бит карыйбыз без менә Википедиядән карасалар, анын бит э, тарихчылар да э, халык гомумән белә бит аны. Энциклопедист, тарих, тарихчы, татар халкының га- галиме. Шулай бит, әмма ләкин имам да дигән бар. Әгәр дә менә бу имамны ул вакытта совет чорында имам икәнен алып ташлаган булсалар, ул безнең бер рәвештә менә Муса Җәлил, Абдулла Тукай, Мулланур Вахитовлар шикелле шәхесләре һәйкәлләр куеп, а, Махсус көннәрдә килеп чәчәкләр, гөлләр куеп торырлар иде, бәлки. Әмма ләкин имам дигәне бераз совет чорында аны әйдәгез алар белән берлектә куймыйк, диеп, шундый э, фикерләр туры килеп, шуңа күрә аны куймалар. Әмма ләкин ул бик көчле тарихчы. Э, бик көчле тарихчы. Ул энциклопедист. Э, күпме китаплар язган. Ул галим кеше. Искиткеч галим кеше, менә шунысы, анысы да бүгенге көндә безнең мөһим бит инде Шиһ Гыйлем Марҗани. Менә бу һәйкәл турында әйтәбез тагын. Кеше килә, безнең халкыбыз ярый, ә бу Шихаудин хәзрәт, ә нинди булган икән, кара нинди чалмасы, нәрсәсе күрә. Әмма ләкин э, чит ил кешесе килгәндә, ага, кем икән, кто такой Шиһ Гыйлем Марҗани? Хәзер бит бөтен кешедә телефон бар. Шунда ук интернет ачып карый һәм аның турында бөтен мәгълүмат бар. һәм карый һәм таный. Әгәр дә менә карагыз, мисал өчен, дә, бүген көндә кеше турында сөйләмәсә, күрмәсә, урамы да булмаса, һәйкәле дә булмаса, онытылма бетә бит ул. Мин сезгә бер күп мисал китерергә була. Әйтик, бүген көндә менә яшь балалардан, яшь үсмерләрдән сорасаң, кто такой Ленин? Дисәң, алар бит аны. Фамилия. Бу бит тарих, ә менә кем аны белмиләр. Онытыла бара бит ул. Онытыла. Ну, Гагарин, кто такой Гагарин, Гагарин дисәләр дә, ну, кемдер Гагарин, ну, белмим, улица Гагарина, съезди, белә, беләсезме, әгәр дә. Кубок Гагарина дигән искә төшерәчәкләр? Да, бәлки шулай. Әйе, Акбар Сотман өйди. Әмма ләкин кызганыч бит, кеше белмәгән кеше э, кешене оныта баралар. Шуның өчен, әлбәттә, аның турында искә алып торырга кирәк, менә булсын бу Э, туристлар турында әйтәм ич. Булсыннар алар, әлбәттә, безнең татар халкыбыздан, татар мирасыбыздан, татар тарихыбыздан аңлатырга, китерә кирәк. Тарихны белмәгән кеше киләчәге юк диләр бит.
Инде әйтәк шушы урында тукталып, э, менә тарихка багышланган һәм киләчәккә бигрәк тә багышланган бер күренешне тыңлап үтик.

Тулып 42 минут, Кунакханә сәхифәсе бара, бүген бездә кунакта Мәрҗани мәчетенең имам-хатыйбы Мансур хәзрәт Җәләлетдинов. Без үзебезнең тарихи урыныбыз, Татар бистәсе турында һәм инде, әлбәттә, кичә генә узган конференция турында сөйләшәбез. Мансур хәзрәт, менә безгә килеп иреште бер сорау. Казаныбыз буенча да һәм бигрәк тә шушы иске һәм иске татар бистәсе, яңа татар бистәсе урамнарында истәлек такталарын күрергә мөмкин. Ислам дине шушы такталарга ничегрәк карый дигән сорау килеп иреште.
Ислам ягыннан монарга бит инде нинди караш белән сездә юк, шәригатькә бу комача аламы, бу бит каршы түгел. Истәлек такталары тора, әлбәттә, бу менә тарихи яктан рәсми яктан да бик кирәк дип мин аны саныйм, чөнки менә үзем дә башка бер ят шәһәргә барсам, белмәгән шәһәргә узып барасың урамыннан күрәсең, ага, бу бу бинада Лермонтов яшәгән икән ди, менә бунда Пушкин булган ди шундый елларда. Ул бит инде тарихны аңлата. Әлбәттә, менә Питерга барсаң, анда бит күпме анда тарихи биналар узды. Әлбәттә, бездә дә шулай ук. Менә Париж коммунага чыксалар, Аһа, менә монда Каюм Насыйри яшәгән икән, аның йорты бар, менә музее бар. Каюм Насыйри урыны моңа чыкса, аһа, монда Шейх Абдин Мөрҗәни яшәгән икән, менә монда Тукай, бу дом Шамилә, фәлән, тегән. Аны бит узып барасыз, әйе, матур йортлар, әмма ләкин кемнеке ул, нәрсә ул, кеше белми бит. Ә менә истәлек такталары шунда булганда, әлбәттә, ул инде күрәсен, таныйсын, аңлыйсын. Бухарага барсаң да. Анда бер истәлек тактасы. Ших здесь э, учился Шихбудин Марджани дип, монда Шихбудин Марджани яшәгән, укыган дигән, ул бит, ул да бит тарих. Ә монда кеше таный, аңлый. Бик әйбәт бу нәрсәләр кирәк тә, э, кызганыч, барча йортларда югары шул. Менә безнең Дом Мулина, Дом э, Валибая дигән теге Валибайнан Муллин йортларында андый менә истәлек тукталары бар, Аллага шөкер, экскурсиягә кергән кешеләр аны карыйлар. Шәригатьтә һәйкәлләргә генә яхшы карама. Әмма ләкин ул һәйкәл табыныр өчен булмаса, аны бит пәйгамбәребез дә сак булыгыз дигән, пут ясамагыз алардан, табынмагыз алардан. Шуңа күрә һәйкәл бит кешенең һәйкәлләрен ничектер тыйган, чөнки Вакыт узар, анарга табына башларлар, дигән. Шуннан көлә кеше аны шул рәвештән пут шикелле ясамаса, фәкать менә бу истәлек һәйкәле диеп, ул анысы да җайс, анысы да ярый. Инде
Менә шушы музей турында сүз әйттегез. Мәрҗәни музее турында да э, киләчәктә булыр иншалла. Инде сорау килеп иреште Түбән Камадан Ринат менә безгә яза. Мәрҗәни музеенда экскурсия оештырыламы? Э, һәм инде ул теге кайчан килергә була дип инде кабаттан искә төшсәгез иде Мәрҗәни музее турында һәм бәлки Мәрҗәнинең мәчете үзе бер зур комплекс, анда да экскурсияләр оештырып буламы, оештырасызмы, керә алалармы кешеләр? Менә бу Ринат әфәнде Түбән Камадан язган килеп Казанга килгәч, без Түбән Камадан килә, моны күп килә. Мәсәлән, сез Түбән Камадан килдек, әле без мәчетне карап чыгарга ярыймы дисә, әлбәттә, любой мәчеткә кертәләр инде монда. Любой мәчеттә анда сакчы бар, алар да әйдәгез, ерактан килгәнсез, рәхим итегез, узыгыз дип, әлбәттә, бар. Экскурсия, э, әгәр дә буш имам мәзин булса, ул да экскурсия үткәрер. Мәрҗани мәчетенәме һәм башка мәчетләр буенчамы Казаныбызда. Ә Мәрҗанигә кагылышлы булганда инде, бездә Мәрҗани мәчетендә э, ул зур, э, зур комплекс, э, бездән Биш мең ярым мәчтем э, квадрат метр генә безнең мәчтебездә анда безнең шулай класслар урнашкан э, курслар да бар класслар да бар безнең революционный центр да бар анда без э, начар күрүчеләрне сукырларны укытабыз коръәнгә по, по системе брайля алар укыйлар коръәнне өйрәтәләр тәҗвидне өйрәнәләр Коръән укыйбыз, теге Коръән хафизларыбыз да бар, сукырлар бер Коръән хафизларын җитештердек, менә бер э, бар берничәбез безнең. Шулай ук э, начар ишетүчеләр белән телсез кешеләрен дә, аларны да өйрәтәбез, алар да з- на языке жеста, алар да өйрәнәләр Коръәнне, тәҗвидне, Аллаһ Тәгаләне, э, пигамбәребезнең хәдисләрен, аларын да махсус бер дәресләр, хәтта алар Җомга намазында катнашканда, имам сөйләгәндә сурдопереводчик бар, аларның аерым группы тора, сурдопереводчик аларга әйтеп тора, нәрсә турында вәгазь бара, нәрсә бара, анда киләләр. Менә бу безнең оештырылган мәчетебездә. Шулай ук бездә мәчетебезгә килеп, музейны карый алар, бу галерея инде ул. Галерея, анда безнең хәзрәтләребез Э, Мулҗани хәзрәтнең э, почмагы бар, аның э, Багаудинов һәм башка имамларның Абдулхабир хәзрәт Ярулинын, Ахмад Заки хәзрәт Сафиуллина, Абдулхак хәзрәт Саматовның менә почмаклары, кая алар турында, аларның иске киемнәре, язулары, басмалары, вәгазьләре, аларның анда теге хөтбә таяклары, чапаннары менә шул урнашкан. Шулай ук бүгенге көндә

Э, Камил Сәмигуллин ул Мәрҗани мәдрәсәсендә колледжда шунда дәресләр бирә иде. Э, Берничә вәгазь ул да бездә ул да, ул да мөфти булды. Э, Илфар Як- Якбулат Илфар- Кыйлы шәйе. Илфар хәзрәт Хасанов ул да бездә 6 елмы, 7 елмы имам булып эшләде. Бүгенге көндә беренче имам Кулшаевның бер- беренче э, мөфтинең беренче урынбасары. Ул да менә менә шундый э, затлы шәхесләребезнең э, урыннары, э, музейлары, аларны да әйләнеп чыгарга була. Шулай зур китапханабыз бар, шулай ук аннары безнең затлы, безнең татар халкыбызның, татарларыбызның портретлары шунда бер э, теге э, музей тирәсендә библиотекада урнашкан. Э, китапханабыз да бик көчле безнең. Менә теләүчеләргә килеп, алып, китапларны укып, утырып шунда да, хәтта өйгә алып кайтып китеп укый да алалар. Китапханабыз да бик көчле зур. Менә шуларны да карыйлар. Әмма ләкин хәзер бөтен сөйлим-сөйлим аның Мәрҗани мәчете туры сөйләргә туры килгән икән дип уйламасын. Чөнки Мәҗәни мәчтүреңне сөйи башласаң, бик күп аның. Менә бүгенкедә дә бик күп эш белән шөгыльләнәбез, Аллаһның биргәненә шөкер. Чит илләр килсә, анда кунакханабыз да бар. Кирәк икән, затлы кунакхана номерларыбыз да кирәк икән, теге хостел шикелле дә бар. Ашарга үзенең кафесы да бар, сувенирлар алырга кибете дә бар. Бөтен нәрсәбез безнең бүгенге көндә, Аллаһның биргәненә шөкер, бар. Без моны карап, теге тарих китапларыннан алып, карап, Шәйхемудин Марҗанин нәрсә булган, менә бу теге Дәвлатның йортлары, фондлары булган, без дә шул аның варислары бит инде. Без дә тырышабыз инде эшне алып барырга, и ул теләп туа халыктан. Халыктан, менә без оештырган идек фитнес клуб хатын-кызларга. Аерым, чөнки алар теге зур фитнесларга бара алмыйлар, хәзрәт анда безгә, ну, без бит инде Авырат мәсьәләсе дә ие. Авырак оештырып, шунда оештырган идек. Төрле кружоклар анда аларның. Хатын-кызлар махсус э, җыйдылар. Балалар бакчасы безнең шунда бар. Күп, күп, күп э, өлештә без аны алып барабыз, эшлибез. Алланың биргән шөкер, Мәҗәли мәче карамагында шулай ук мөселман зираты да бар. Э, вот, ягъни Мәҗәли мәчете кеше дөньяга килгәннән соң Сез дөньяга килә, бер малай туды икән, аңа да исем кушалар, Госман, сез имамларыбыз бар, сөннәткә утыртырга кирәк икән, үсә бара, э, садигыбыз бар, мәдрәсәбез бар, аннары сон никах залларыбыз бар, тора бара шиләргә шилдә шулай бит. И аннары сон вафат булгач, аларга да э, махсус бер группабыз бар, Э, бөтен нәрсәне хәтта кеше туганнан бирле соңгы юлга Аллаһ Тәгалә каршына озатырга бөтен нәрсәләребез каралган мәчетләр Мәҗәни мәчете тарафында. Инде бу чынында белән җәниебезнең бер мирасы дип әйтсәк була. Бер генә менә шундый кызыклы тема күренде кичәге конференция барышында. Ул да булса шушы бистә җирләрендә, бистә урамнарында безнең төрле-төрле фестивальләр, концертлар уза дигән чыгыш та булды. Менә ничек уйлыйсыз, шушы якларны, шушы бистә урамнарын дип әйтик инде, хәтта ки бәлки шушы Мәрҗәни, Апанай мәчете урнашкан урам, ул бит инде җәяүле урам булып тора. Бауман кебек шундый теге зур нигә инде җәяүлеләр урамы кебек популяр бер урамга әйләнә алырмы киләчәктә? Әлбәттә, әлбәттә, рәхмәт сорауларыгыз өчен. Әлбәттә, теләсәк. Әмма ләкин Баумана урамыннан бераз аерылып торсын инде. Әлбәттә. Кайсы яктан?
Дини як белән.
Ба- ба- әй, Рухи як Бауман- белән. Ба- Бауман урамы бит инде.
Теге Макдональдсы, Дом чая, теге э, рюмочнар, кафешкалар, теге забегаловкалар бик күп бит инде. Анда яшьләр барып, теге утырып, э, шунда бу инде э, дини яктан булмаса да, татар халкыбызның мирасыннан. Дини яктан бу бар. Ул Каюм Насыйри урамында ике мәчет. Мәдрәсә, ике мәдрәсә, ике мәчет, бер, бер э, кыска гына урамда да. Бу дини яктан инде бар. Әмма ләкин менә бу чаралар, бүгенге көндә фестивальләр, ниләр, җәй буенча без бит шунда үткәрәбез. Э, карагыз, э, День города, республика көне, Шәһәр көнен, менә шул Шәҗәрә фестивален булсын, һәм мөнәҗәтләр, һәм башка бәйгеләр, без бит урамда үткәрәбез аны, нихәтле халык җыела, нинди күңелле, балалар өчен дә анда төрле кешеләр киләләр, теге балалар өчен анда үзләре әтиләре, әниләре булганда, боларга каруселләр, ниләр анда, машинкалар, самокатлар, там мороженое, фәлән, төгән, бөтен нәрсә бар бит инде. Бу урам, әлбәттә, ничектер, менә килгәнчәктә, карагыз, урама килеп керсәң, яулыклы хатын-кызларыбыз урамда туган, сакаллы җегетләребез, түбәтәйле җегетләребез җыри. Нинди күркәм, нинди матур. Ә менә бу чаралар үткәргәндә ул бөтенләй бит инде хуш килә. Ана бит чит ил кунаклары килгәндә дә, теге уңайсыз булса да, фотография төшәләр, теге мөмкинме сез белән төшергә дип алар аларга бит бу ничектер эх бездә нишләп алай түгел икәнсең дип алар китәләр бит нишләп шулай дим чөнки бер мең тугызынчы елда мин төркиягә бардым стамбулга бер мең тугыз йөз тугызынчы елда андагы хәлне күргәч мин әйтәм нишләп бездә шулай түгелсең нишләп хәзер менә бүгенге көндә бездә төркиядән дә яхшырак бөтен нәрсәләребез бар мәчетләребез мәдрәсәләребез балаларыбыз Китапларыбыз нәрсә генә юк, Сөбханалла. Әлхәмдүлилләһ, шулай булсын дигән теләктә инде без әкренләп күчәбез Ягез бер дога сәхифәсенә. Бүген менә бик күп безнең галимнәребез искә алынды. Тукай булсын, шул ук бәлки Каюм Насыйрилар булсын, Апанайлар булсын, мәрҗ, әлбәттә Мәрҗани хәзрәтләр булсын. Инде алар рухына да һәм бәлки шушы киләчәгебез якты булсын дигән теләктә бер дога да кылып алсак, иншалла нур өстенә нур булыр иде, хәзрәт. Әйе, э, мин аны өстәп сезгә әйтим, менә дога турында кеше әйтә, э, хәзер белмим бит, арабча белмим бит, ничек ничек сорыймсың, нәрсә сорыймсың, аны бит кешеләр укыйлар. Намазны ничек укыймсың, аны бит э, догалары белергә кирәк, э, Коръәнне белергә кирәк. Шулай ук пәйгамбәребез килеп тә без сораган. Э, я Расулла, мин э, намаз укыйсым килә. Укып белмим, нишим? Агузы биллахины беләсеңме? Беләм, ич белмәскә бит инде. Беләм. Бисмилланы беләсең, беләм. Менә сиңа намаз инде. Ничек инде башкалар менә күпме укыйлар бит нәрсә. Син дә укырсың вакытың җиткәч. Әмма агузы биллах бисмилланы белсәң, менә шуңа син намаз инде. Ихлас күңел белән басасың да, кулларыңны күтәрәсең, намаз укыйсың да, кулларыңны күтәреп, Аллаһ Тәгаләдән сорыйсың. Татарчамы, урысчамы, мишәрчәме, ничек сорасаң да, Аллаһ Тәгалә бер, Аллаһ Тәгалә безне яраткан, төрле төсләр буеп, төрле телләр буеп, Сора, ничек сорый аласың, шулай сора. Бездә вакытыбыз җитте, дога кылабызмы? Әйе.
Илаһи мин, әлхәмдүлилләһ, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин, уссалату уссаламу аля расулина Мухаммади ва галя алихи ва асхабихи аҗмаин. Я Газиз Аллам, җомга көннәре мөбарәк булсын, я Рабб Алла. Ошбу ике җомга арасында кылган изге догаларыбыз, биргән садакаларыбыз, кылган гыйбадәтләребезне я Раббым үзең фазлың рәхмәте белән кабул итә нәрсә идең. Шубу ике җомга арасында бәндәчелек белән кылган хата кимчекләребез булса, я Раббым, ярлыкаса идең, гафу итсә иде, я Раббым Алла. Киләчәктә дә я Раббым туры юл белән барырга насыйп ит, генә хата хата кимчекләребезне кичереп, я Раббым Алла, ярлыкап, я Гайз Аллам, хәерле эшләр генә башкарырга насыйп итсә иде, я Раббым Алла. Хәр барчабызга да саулык, сәламәтлек, истикамә, балаларыбызга тауфих, хидаят бирсә иде, Йа Раббым, Гайз Аллам! Йортларыбызга иминлек, тынычлык биреп, Йа Раббым, Алла! Малларыбызга бәрәкәтен бир, Йа Раббым, Алла! Үзең юлында сарыф кылырга, тәннәребезгә сәламәтлек бир, Йа Раббым, Алла! Үзеңә тагат, гыйбадәт кылырга. Раббәнә әтинә!